Karaa Rabbiitirraa ofillee jallisanii nama jallisuu hija Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Namtichaa muuziqaa si gurguru wallaahi rahmata si godheeti miti si jallisuufi. Namtittiin tiktookara tiktook haa ta'u feesbuuk haa ta'u sagantaa takka namni eegaluu deema muuziqaa ofii dhaggeeffatee sillee dhageessu Rabbiin hin kijibu. Siitu kijiba malee si jallisuuf ija hin dhaggeeffatin. Hin dhaggeefatin Hin dhaggeefatin Namni gisee Akka godhutuufi je karaa rabbii kana qishnaa godhutuuf Qishnaaf jecha hogguu waan kana irraa dhoowwami ja'aniin ja'a rabbii subhaanahu wa ta'aalaa hin dhoowwamu Ni dida je Sagalee tiyyaa bar boo muziqaan tun sagalee tiyyaa bar maallaqa kiyyaanin bitadhe bar siitu naa bitaa anaa wallisee bar sin ja'a si tuffata si arrabsa maaltu si dhibe nin bitadha nin dhaggeeffadha inumaa qur'aanatti qishnaa godha jee sheettichatti qishnaa godha jee laalaa laalaa sheettichi inumaa ka muziqaan haaraa mija'u dhufe jee garte Haay. Aboo nuti sheekkootii akkasitti takka nama qur'aanaa fi hadiisitti himu qishnaatti godha jeerte. Wayattakhidahaa huzuwa. Aboo muuziqaan haraam gisee jaaniin no no no boo deem kiyya maaltu haraam godhe atis haay waan bareedaa kana moo jaabar. Haay baruu muuziqaa giseen dhaggeeffadhe bar ani inumaa bar inumaa imaanaa naa ida'ama jaabar gariin namaa. Haa jaartii tiyya akkaan jaaladhuu na godhe jaa bar muziiqaan inumaa. Haa? Haraam aleek akhii. Aboo dhaggeeffadhu ummata saniif ni taha jee ulaa'ika jara saniif lahum tahaadha azaabu muhiin azaabni gartee laafaan azaabni isaan xiqqeessaa ta'e jaa rabbi subhaanahu wa ta'aala azaaba isaan xiqqeessaa ta'etu jira jaa rabbi subhaanahu wa ta'aala muhiin achitti hin dhaabanne rabbiin

Haala gartee boonaa taheen garagalaya. Mee dhaggeefadhu amma meeqaan tamtuu osoo amma muziqaan haraami osoo jennu dubbachaa jiru asii bahee ganda muziqaa deeme deeme immaa iimaana isaan laafate takka ammoo diddaa waan qabuuf asii deeme dhageessee wallaa mustakbiran jee haala boonaa taheen

Akka gartee waan akka waan hin dhageenyee ka'anna fii udhunayhi waqra akka gurra isaa lamaa kana keessatti akka waan Rabbiin cuqqaalee duudaa godhetti hogguu qur'aanaa fii hadiisa irraa dubbatan hogguu haraami dhiisi jaaniin duudaadha je hin dhage'u ka'an lam yasma'ahaa akka waan hin dhageenyeeti ja Rabbi subhaanahu wa ta'aala inumaa akka waan isii san hin dhageeniiti akka waan gurra isaa lameeniitiin Gurra isaa lamaan kana keessatti dhagaelummaan dhagu eh, yani gurra dhagayuu di- eh, di- maal duudummaan jirtuuti jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala haala gartee boonaa ta'een irraa garagala jee gurra bar ni qaba bar garuu keessa isaa dhagalaadha jee rabbi subhaanahu wa ta'ala yaa nama muuziqaan osoo haraami isin jennu osoo haraami jechuu beeytu diddeetuma wallistu

Haala gartee boonaa ta'een duuda garagalee isirraa deema je. Ka'an lam yasma'ahaa akka waan hin dhageenyetti. Ka'an lam yasma'ahaa je Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Ka'anna fi udhunayhi waqraa. Akka waan gurri isaa hin dhageenye, akka waan gurra isaa kana keessatti Rabbiin isa duuchetti, duudaa isa godhetti. Duuba ka akkasii kana je Rabbiin fabashshirhu gammachiisi je. bi'adhaabin aliim azaaba laaleesaadhan Abbo abbicha muuziqa irratti jeenomte azaaba laaleesaa si taha congratulation Rabbi gammachiisaa jaa congratulation jeen jee bar boo azaaba laaleesaa si eggachu jiraati yaa isii muuziqaan dhamaase ha osoo qur'aanaa fi hadiisni dhaabbadhu sin jehu dhaabbachuu didde maaltu isin dhibee nun jette Congratulation Azaaba bareedaa sii qophaawee jira Congratulation Hanii Allaki Hanii Allaka Baga gammadde siin jenna abboo Baga muuziqaa baaste abboo Baga dhaggeefatte Baga Azaabaaf if qopheessite siin jaa Rabbiin gammachiisi jee Fabashirhu jee boo Aboo isaan gammachiisi jaa bar Bi'azaabin Azaaba Al Aliim yani Aliim Azaabun Aliim Azaaba laaleessaa ta'een isaan gammachiisa Allaah Aboo an si gammachiisee Azaaba laaleessaadhaan. Siitu didee miti? TikTok kana gubbaa siitu gurra nu duchee miti? Siitu ija nu beeksee miti? Azaaba laaleessaadhaan si gammachiisee gammachiisii jeeni yaa Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Rabbi sodaadhu. Ani ta Rabbi qofaan sitti himu jira. An tiyya keessas booyaan jiru. Siitu dide. Waan akkanaatu si eeggata jaa Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Namni taa'iin didde waan si teessaa dhufaatii.

Daboo muziqaa laalaan nu jettu nu fidaa. Awoo sheekicha kanaan nu teesin jaa barboo. Yastahilluuna ni halaaleysan jee alhira jechuun zinaa. Nama bara zamana maaltu dhufe bara sheetichummaan hubat intala qullaa teessu asirra waliin taa'ee bara haasawaa ni qaaqaa bara. Maaliif ija hawaasa irratti hawaasni maaliif fudhata? Intala qullaa akkasitti teessu gusheetichi waliin taa'ee haasa'u san edaa amantiin islaamaa tun halaleessitee jirti ijaa bara. Daawaan akkasiin jiru obboleessoo haasatta irratti sitti haasa'u sitti haasa'u intalti. Akkas akkas.
Yoon kan ta'e jechuun kiyya. Hayi.
Akkas. Amma Haaya jedhu.
Ha? ani tolee si qabu. Jedhi gaa.

Imaama majid quba mee namni ana namni anaatu dhiira jee as ba'ee bikka rabbiin itti muuziqaan haraami jee haa fiduu jaaba.
Kunnoo sin jennee barboo nuti rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam jee bar amma nuti shakhsiyyan waa'ee dhimma nama tokkorraa dubbachuu hin barbaadu. Maaliif aalimtichi suni

Yoo na gaafatte ana kanam tokkotti jechuudha. Yoo nasiidaa yoo nasiidaa caqase nasiidaa amma fakkeenyaaf ah, akka gartee assalaamu aleyka yaa rasuulallah minaamin jedhan tana muuziqaa taa dibbee qabdan illee haa taatu hoggaan san dhageeffadhu salawaata buusuu yookaan gartee waan akka xiqqaa jechuun karaa ibaadaa fi hawwii tana na gooti. Akkuma ta'etti ammoo gizeen wallee jaalalaatii fi egaa

Faaxee tana maa maqaa balleessitan boo Faaximatu Zahraara obboleessoo dhiisaa Faaxee jechuu Mummadoo jechuu dhiisaa naa gala namni keenya jaallaladhaa ja'a gariin immoo Faaxee tana mee Faaxee jechuu dhiisaa obboleessoo Faaxima Bakka hayyee bakka Faaxima habiibti habiibti nu jaa habiibti hadii nu Mee lolanii nu ee, lolanii keenya nu maali jaa. Faaxeen tuni beektaa Mm. Siboo osoo deemtuu bar haasooma normaal taatee bar itti qishnaa godhuun faaxee tana. Yoo namni qishnaa dubartitti godhuu fedhe faaxee gad fudhata. Yoo namni dhiiratti Akkas kennaa jedhe. garuu barbaadu muummata akkas jeejee gad fudhata. Obboleessoo maqaan kun Amma- maqaa uummata gurguddaati. Maqaa uummata sahaabaa Dhugaa. gurguddaati. Maqaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Maqaa gartee Sallallahu alaihi wasallam. Faaximatu Zahraan eenyu ni beektaa? Faaximaa Faaximaa nabi yaani. Faaximaan intala Rasuulaati bara alayhi salaatu wassalaam. Sallallahu alaihi wasallam.
Sanuu bar osoo intala nama biraallee taate wayyaa. maqaa intala rasuulaa kana qishnaa yoo godhanii itti dubbatan keessattuu dubartii xiqqeessuudhaaf ee faaxeen akkas jetteemi ee faaxe billaa aleekum rabbii sodaadhaa jarana taa'a taa'a sin baanu jedhee Ammaan Warri tana biraa- anamma ati fayyadameetiin nama biraa kana keessatti gorsuu barbaada. Si boo Taate- faaxee tana tapha godhanii. Faaxeen bar obboleessoo warra ja- jaartii bar Aliyyi ibn Xaalibi bar hay radiyallahu anhu Khulafaa Raashidiin.
ummata gurguddaadha. Anama keessattuu kana gaddisu Haadha nama Hasan maqaa Ijoollee. sheekaatiin ma- nama maqaa sheekaatiin faaxee fi muummadoon akkas jette jee dubbatu. Hay maqaa biraa dhabe

Ja- Jaartii gaariin jannata addunyaati jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Eega almaratu Jannata saaliha hambate. jedhama.
Awoo, a- Akka jannatiin jettetti akka jannatii jaayaa maraan jeen beekte jannatii. Eh? Jannatii jannatii nu godhaan jeen beekta. Aya. Kanaafuu sanirratti akkasitti gartee eh, Bikka Rabbiin, wanni Rabbiin halaal go haraam godhe, jacha isaan itti keessa barreeffatanii kijiba odeessan sani malee, muuziqaan haraamii miti waan jaamu takka sheekota hedduu irraayii dhagayaa jirra. Soosama isaanii nashidaallee dhageeffachuu eegalle malee ammoo muuziqaa tan san ammoo Dhaggeeffatu. ta laha wala hadiisii tan Taa jecha kijibaa keessaa dubbisan dhugumatti waa- guutumatti haraame maaliif jecha saniitu haraameessee guutumatti haraam taate jechuudha. Karaa immoo salawaata salawaataa fi islaaminaa tana faarsuu fi biyya kana kana kana faarsuudha. San nama dhageeffanna gaagee takka takka ammoo akkasitti ka- karaa badii nuuna jajjubeete salawaata buusuu yookaan immoo islaaminaa tana faa karaa yoo boo nama salaanne faa ka gisee bara

Qur'aana kun.
Wanni Rasuulli Rabbii Aleeyhi Salaatu Wassalaam ittiin geeraruu tahee ittiin ginninuu ittiin wallisuu ittiin akka akkanatti bifa kanaan qara'amu wanni nuu hayyamame Qur'aana qofa ta'u. Ta Rabbiin Subhaanahu wa ta'ala Rasuulli Rabbi Aleeyhi Salaam man lam yataganna bil Qur'aan faleysa minnaa ja'a. Namni Qur'aanaan gartee hin akkanatti hin ginnine hin weeddisne keenyarraa hin miti jaa yoo amma qur'aana kana akkanatti namni eh, zikrii godhe qur'aana godhe maalish maali zikriinis qur'aanumarraa bara Allahu laa ilaaha illaa huwa alhayyul qayyum zikrii guddoon inumaa qur'aana rabbiiti zikrii namni akkanatti godhe maal rakkoo hin qabu fakkeenyaaf hin ba'a

Jechi rabbiitti himuu wallisuu hin taatu. Tana himti lakkee. Akka Amma jedhamu haasaa warri akkamiidha? zikrii godhuusi Faaruun bara. warri zikrii godhuusi walleedhaan maaliif zikrii godhan? Maaliif eh, muuziqaadhaan zikrii godhan? Dibbee dha'uun Amma dubartii qofaaf yeroo gartee cidhaa yeroo aruuzaa zamana rasuulatti alayhi salaatu salaam beeksisuudhaaf namni kun fuudha aruuzaa jira jechuu beeksisuudhaaf dibbee godhanii beeksisan. Sanuu dubartii qofaaf hayyame. Dhiiraafillee hin hayyamame. Namni dhiirtii akkas gootu dhalattillee fakkaatti jedhan ulamaa Islaamaa. Man tashabbaha yani Rasuulli sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mutashabbihuuna min ar-rijaali bin-nisaa

Naam occasion agartee aruzaa fi akkasii san sanumaahu dubartiidhaatu dhawaa jechuudhatti nan beekan ani hin beeku gaa yoo dhiiraatu dhawa jechuun jiraatte Jarii wallaahu dhiiraa a'lam. jarii dhiiraa jarii dhiiraa dhawachuu turanii jaa dhisan dhageetiin ture shafa irraa hin dhageetiin nama keenyarraa. Hadiisni alaa kulli haal waa'ee dibbeeti waliidhaa qabu kun gariin isaa sahihummaan isaatii fi wannin isaatillee Amma ani amma gaa numa jijjirte ka keessatti ka gaafa rasuulli alayhi salaatu salaam gara gara madiinatti gizee inni dhufu simannaa godhuudhaaf dibbee akkasitti dhowanii fudhan jedhu san yaa'ii qaba wa- haasawa dheeraa qaba san keessa illee hin seenu fatwaa godhuu illee hin dandeenyu amma nuti alaa kulli haal waan tokkoon siidhaama maayyiratti

Haqaan beekamti malee dhiiraan Haqni miti.
dhiiraan hin beekamu, dhiiraatu haqaan beekama malee. Akkasi.
Ha, dhiirti dhiira dhiira wanni dhiira dhiira godhu dhiira beekamtii kennuuf haqa inni qabatee deemu san. Walii gallaami. Akkasi, Kanaaf- amma inni akka- amma akkasi, akkasi. Kanaafuu wanni jechuu fedhe bara, anis wanni jechuu fedhe oduu waan biraan ta'in, namni kun gaa akka biyya addunyaan biyyitti imaama masjiida rasuulaati, Imaama masjiida Rasuulaa ka duraa imaama masjiida saniiti irraan tana. Nama mu- nama mufassira guddaadha ammaas. Si galee quraanatti illee. Namni kun gaagartee mee quraana kana keessa rabbiin waa hunda akka gartee zinaas farshoodhaas ribaas waa hunda maqaa leeyyee quraana lah wal hadiisi jee malee muuziqaa jee rabbiin hin dubbanne. Kanaaf kilaaskarrii rakkina hin qabu jecha keessa jaansaniitu haraamii jaanne.

Ibliis maal ja'a? Nin haffalliisa, nin haffallachiisaa,
nin hafiifaan irratti godhaa ja'a bar. Sagalee tiyya tanaanin isaan gowwoomsaa ja'a Ibliis. Sagalee san ulamaan Islaamaa maal hiikan? Yaani kuni suuta suutaan ka inni gartee itti nama jallisuu deemu Ibnu Mujaahid Ulamaa guddaadha. Maal jennilleen aayata nin isaanin dogoggorsiisa, isaanin heewasa, isaanin jallisa, isaanin eh, harraameessa. Maalin? Bisawtika. Sagalee, sagalee teetiin. Ta Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana suuratul Israa keessatti dubbate. Sagalee teetiin je'ee ta inni dubbatu suuraa Al-Israa ayata 64 irratti kun hundinuu sagalee walleetiinii jaan. Ibn al-Qayyim rahimahullah kanaan wal qabatee innilleen akkasuma jaagarte haasooni kararraa nama meeysu jachi sheeyxaanaadha ha qilleensa gubbarratti afuufamu kun ha wallee yoo ta'e malee famii jaan har'aan tana. Haasooni biraa yeroo takka dhaggeeffattee adda baata. Wanni bar haga, haga walleedhaa nama macheessaa hin jiru. An amma sitti hin kijibu. Yaa Rabbi naa araaramittin jira. Walleen ani dur dhaggeeffadhe. Wallee gaafa joollummaadhaa osoo an hin beeyne warri biyyaa warri gandaa nutti banee osoo joollummaadhaan taphannu faqooma keessatti nutti eh, dil arraa bahuu didee jira obboleessoo. Wallaahi yeroo gargarii Akkamattiin firraa baasa akkamattiin dagadha ittiin jira obboleessoo. Amma haasooni nama biraa namatti hin qabatu akkasitti. Walleen immoo namarratti asarti onnee keessa nama buuti. Yaa Rabbi osoo gaafas quraana Rabbi itti hafaze maal gaafa ijoollummaati anaa waggaa saddeetii waggaa sagaliiti beek. Waan haraamii fi halal adda hin baafanne beek. Kanaaf ah, san qofaa miti uffata kiyya. Maal jaa Ibnu Abbaas ukkuu sadii kakatee sahaabarraa Nama gartee hunno lal aayata gartee Rabbi subhaanahu wa ta'aala ilaah wal hadiisii kana jechuu Ibnu Abbaas Rabbi rahmata Rabbi irraa haa jaalatu akka mujaahid gartee aayata kana Ibnu Abbaas fassareetti gisee fassaru isiin tuni gartee wanniidhaan taphachuudha maal jettaan dibbeedhaan taphachuudha Hasan al-Basri illeen Aayata kana gartee ka Rabbi itti barbaadu walleedha jee. Tafsiira Ibnu Kasiir keessatti. Bal san qofaa miti. Ulamaan Islaamaa akka Sa'adii jacha gartee haraamaatis ta'uu dandaha jee. Jacha gartee ammaas Rabbiin maletti waan biraa gabba Rabbiin asitti waan biraa gabbaruu irratti akkasuma waan haasawa maalaa yaani irratti Haasawa kufrii irratti, haasawa gartee nama arrabsu irratti, namaan waan hin taane irratti wal mormuu irratti, kijiba haasawu irratti, haqa irraa nama meesu irratti, nama nama hamachu irratti, na, kijibu irratti, nama arrabsu irratti, nama abaaru irratti, akkasuma ammaas meeshaalee muuziiqa irratti illee nu ajajaa je'e. Meeshaalee muuziiqaa tan sheyxaanni gartee itti nama kakaasu sanitti illee san waan amantii Qur'aanaa fi Hadiisa irraa si heewasa. Waan Rabbi yaadatu irraa si hewasa. Waan zikri irraa si hewasa. Yoo amma jee sheetichi Qur'aana qara'aa muuziqaa taphachuu jechuun eh, zikrii godhaa muuziqaa godhuu jechuun sahaaba irraa hin sabanne. Zikrii godhaa eh, dibbee dha'uun sahaaba irraa hin sabanne. Zikrii godhaa Qur'aana qara'aa eh, piyaanoo dha'uun gitaara dha'uun sahaaba irraa hin sabanne. Rasuula Rabbi irraa hin sabanne. Tan tan tan Waan keessan isaan irraa hin sabanne. qaraa keessan ba'uu hin danda'u. Sa- Kanaafuu gaa maal jechuure rabbi na yaadachiisa wani rabbi si yaadachiisu quraanaa fi hadiisa qofa yeroo waan rabbi na yaadachiisuuf waan rabbi na yaadachiisuuf muuziqaan halal ta'uu qaba ta'uu hin qabu. Bakki amma soda asitti waan takkaan adda baasuu fadha. Amma gidan zikrii isin jooba fakkeenyaaf Yaa namni takka eh, akkuma adda wantan isin jee gartee